Ā, e te kaiwhakarite e mihi ana. Ā, ko ō whakaaro katoa ki te wāhi ngaro, ā, ko ōku, ā, ko ō mihi ki te Kīngi, ā, ko āku, ā, ko ō tangi mō tētea ki ō tātou, ā, mate tārūrū, ā, e haere nei te aroaro o Hineraumati, ā, ko āku. Nō reira, tēnā koe. Toia Tainui Tapatū ki te moana mā wai e tō māku e tō ma whakatau e tō whakarongo ake au ki te taha o te rangi he tarawai nuku he tarawai rangi puhia o te ahi e nau mai e Tāne ka kau tāwai i te awa i pikopiko i whiti kia mātakitakina koe e te tini e te mana o te tangata nāku koe i tiki atu ki taua o nui a Tāne mīroi e Tāne kōkō e Tāne e patu ana mai he teko o muri hau ki runga o wai hīhī ki runga o wai hāhā.

Ko te karakia tērā e iri nei te waka o Tainui. Ā. Nō reira tēnā tātou i te kei o te waka o Tainui, i rere ai te kōrero a Pōtatau, ā, kia tūpato koe ki te remu o taku kākahu. Nō reira tēnā tātou i te mānukanuka o Hoturoa, e karekare mai rā, ā, ahakoa rā ngā kōrero a Te Arawa, ā, nā Īhenga te kōrero, ā, he manu kau noa i konei e ai ki a Te Arawa, ā, engari, mōhio au ki te kōrero tūturu, ā, ko te mānukanuka tonu o Hoturoa. Nō reira e mihi ana. Ā, ki nā, ki nā tūtohu whenua katoa e tūtū haere nei, ko ngā haumāngere o Tainui tēra, ko Matukurua, ko Matukureia, ko ngā poito o Te Kupenga a Taramainuku, ki Parehauraki, ā, tatū atu ki te tapotūtanga o Tainui. Nō reira, tēnā tātou katoa i tēnei whenua ātaahua. Ā, nō te ata tonu nei, ka rongo au, ka neke mai te whare wānanga ki konei, a Te Ipukarea ki konei, a tū ai, ā, ka meatia, oh, he ātaahua te wāhi nei, engari, ko te mea nui, ā, kei te kai o te waka o Tainui. Ā, me kī, kua puta i te pokapū o Tāmaki, he ao anō. Ā, nō reira, ka mihi au ki te taitonga, Ā, me tō tātou whare me tā tātou kaupapa, ā, tānia tēnā koe, otirā koutou ko tō kāhui, ā, kei te huānga e mihi ana. Ā, me kī te pāpā, kua whānau mai tā tātou tamāhine, ā, mā hea rani, nō reira nā manaakitanga ki runga ki a ia, otirā ki a koutou ko tō hoa. Ā, E whakatupu nei i a ia, e whakatō nei hoki i te reo ki roto i a ia, kia ora tonu ai tō tātou reo anei tātou e hui nei. Nō reira, kia ora huihui tātou katoa. Me pono au, tahi anō ka titiro ki taku kaupapa i te wiki nei. I īmerahi au e Dean i roto i ngā marama e whia ka mahue ake nei. Ka tae mai tana īmera, ka tere whakaae au kia haramai te kōrero. Ka noho, ka noho, ā, nō te wiki nei ka tae mai he īmēra anō, ā, ko nā tīkiti i roto mō taku taunga, ā, te tauranga o taku waka, taku hōtēra aha atu, ka whakaaro au, ha! He aha anō taku kaupapa, ā, ā, ka tātari haere au i nā īmēra i roto i taku, ā, pokauri, ā, ka kite au i te īmēra tuatahi a Jean me, me te kaupapa, ā, ko taku kapa tonu, Ā, ko Mōtai tangata rau. Nō reira nei au e tū nei, e, e kōrero kūmara nei. Ā, engari, ā, ko te kī mai i roto i te īmēra, kia kōrerongia atu e au te taha o te tuakiritanga ki roto i tō mātou kapa, ā, me taku mahi ki te whakaora, ā, ina tikanga, otirā i tō tātou reo mā roto mai i ngā mahi haka. Nō reira, koinei taku haramai i te rā nei, e taunaki ana i ngā mihi ki ō tātou pāpā e noho nei, tēnā kōrua, otirā, nā kanohi i roto i ngā tau, ā, e te pāpā o Aretou, ko koe anō tēnā, ā, kōrua ko tō hoa, me tētaku kaiako I paku raru au i tēnei kaiako. Poia ka mihi ki a koe, ka hoki nā mahara otira ki a tātou. Kia ora Huhui tātou katoa. Ā, hoi anō. Koinei te, te whakaahua o, o te kapa nāna ā, i whakarewa. Ā, ko tēnei kāhui tonu nāna i whakarewa i te kapa o Mōtai Tangata Rau. I te tau 2005, I tīmata te kapa i taku rā whānau tonu, te tuaono o Noema, nō reira, me maumahara mai koutou. Ā, i pērā ai, he hiahia nōku kia kaua rawa au e wareware ki te rā i tīmata ai tō mātou kapa. Nō reira, i ia, ia te tau, ia te tau ka āta whakanui mātou, kaua i taku rā whānau, engari ka whakanui mātou i te rā i tīmata ai mātou. Ka whakanui mātou i ngā hēmanawatanga, i ngā whakapōreareatanga, i ngā roriroritanga, otirā i ngā pikinga i ngā hekenga i roto i ngā tau. Nō reira ka i tīmata te kapa i tērā tau. Hoi anō, i mua o te tīmatanga o te kapa, nā taku whānau au i whakakipakipa ki te whakatū i te kapa. Aku uri i te kāinga, aku huānga ehara i te tangata haka. He iwi patu mīti, mau tuna, aha atu, ehara rātou i te iwi haka engari i pīrangi rātou ki te haka. Ka tono i au, tupu kē au i roto o Te Arawa. Ko oku pūkenga haka me pono au, nō roto mai o Te Arawa, engari ko aku mōhio ki ngā mahi i runga i te marae, ngā tikanga, he mea whakatō ērā nā ōku kaumātua ake i te kāinga. Nō reira, ka noho au, ka whakaaro, ka pēwhea? Nā, ka, ka tau te whakaaro, kia tū te kapa, ā, i tērā wā, i te noho au i raro i ngā parihau o Ngāpō rāua ko Pīmia, ka tangi tonu ki a rāua, ana i te wīkene nei, ā, i huraina te kōhatu o Nāpō. Ahoi anō, i, i raro au i ō rāua parihau, i roto au i te kapa o Wakahuia, ko au hei kaitito mā rātou i tērā wā. Ā, rua tekau, rua tekau ōku tau ka tīmata au te tito waiata mā te waka huia. Ka haere ngā tau, ka kī taku whānau ki au, hoki mai ki te kāinga, Hei aha māu, ngā iwi o waho, pēwhea mātou? Nō reira, koinei te tīmatanga o te kapa. Nē. Nā, E whakahuahua ana au i a Nāpō rāua ko Pīmia, i te mea ka tau aku whakaaro, ka tū te kapa nei, ka, ka tere wae atu au ki a rāua. Ka wae atu au ki a, ki a Ngāpō, e mahara tonu ana au ki taku waeatanga atu ki a ia, nāna tonu i whakautu. I rongo au i ngā kai e parae ana, ā, ko Pīmia pea tērā e parae ana i nā kai, e, e kuki ana i ngā kai i te, i te kīhini, Ā, ka, ka mihi māu ki a Mā, ka mea atu au ki a Mā, ahau ki a ia, Ā, e, e te Pāpā, e, e Nāpō, kia mōhio mai koe, kua atua, kua, kua āta, ā, kīia mai au, tonoa mai au e taku whānau kia whakatū kapa aka. Nā, ka rongo au i a Pīme, Who's that? Ka mea a Nāpō, Oh, Mum, it's Praone. Ā. He aha tana waea mai? Ā, e waea mai ana ia ki te kī kia māoa, ka tīmatangia tētahi kapa. Ka rere te kōrero a Pimia. Boy, lots of blood, sweat and tears and it's thankless. Koinā tana kōrero. He mahi mihinga kore, koinā te kōrero a te kuia. Hoi anō ko te kōrero a ngā pō, hoi anō, ā, Ko ngā mahi ka oti i a koe ka kite koe i ngā hua ā tōna wā. Nō reira kia kaha ki a koe. Nō reira, ka hoki aku whakaaro ki a rāua, ā, me ngā pou haka i roto i ngā tau, engari ka nui te ko, ka nui tēnā. Nō reira, koinā mātou, ā, ko mātou ka, kāre ā mātou moni, ko ngā kākahu o ngā wāhine, he sack, i mēhie mātou kia kākariki. I waimarie e mātou te tāhae i ngā piupiu o Tamarau i tērā tau. I tapahi mātou i tētahi whāriki hei mea mō ngā mō ngā pari o nā wāhine, ā, ana ko mātou tērā. Ā, anei te kāwai whakaheke o o Mōtai Tangata Rau. Anā, e kite ana koutou i te whakapapa Ā, nā, ko te tao tahi, ko nā Tāne, ā, anei whakarārangi nei hoki i ō rātou hoa, ā, ko nā wāhine tonu. Nā, ko Hoturoa ka noa i a Whakaotirau, kaua ko Tamatekapua, kia tika mai rā. Nā, ka heke mai ki a Mōtai Tangatarau, E ai ki ō mātou kōrero, ko Mōtai Tangatarau te tuatahi i o te waka o Tainui i whānau mai i Aotearoa. Ka tae mai a Aoturoa, he mokopuna tāna, ko Hotumatapū, ā, e kōpū ana a Hineraku i tērā wā. Ka tae mai ki Kāwhia, ā, ka noho, ka noho, ka whānau mai a Mōtai Tangatarau. Koinā i noho ai a Mōtai Tangatarau hei iwi mana, ā, hei ingoa mana i roto i a mātau o Tainui. E rere ana hoki te kōrero, i tōna wā hoki, ā, ko Ngāti Mōtai tētahi o nā karangatanga o ngā uri o Mōtai, otirā Te Aitanga-a-Hoturoa. Nō reira, nō korā tō mātou ingoa, nā tō mātou koroua, tō mātou pāpā, te ingoa i homai, nā Te Marerahi. Ka kī mai ki au, anei tētahi ingoa mō koutou. Ko Mōtai Tangata Rau, he tangata kaha ki te whakaopeope mai i ngā iwi ki a ia, ki te whakakotahi i ngā iwi ki a ia, Ka mutu, Ngāti Raukawa ake nei tērā ingoa. Ā, ka noho tērā ingoa he ingoa mō mātou. Nā, ka heke, ka heke, ā, anei ki a Tūrongo rāua ko Māhinaarangi, nā, ka puta mai ko Raukawa, ka moe a Tūrongohia, ka puta mai ko ana tamariki tokowhā nei, ko Rereahu, ka puta i a Rereahu ko Ngāti Rereahu, ko Ngāti Maniapoto, ko Ngāti Hauā, ko Ngāti Korokī, Ko Whakatere, ko Ngāti Whakatere tērā, a Kurawari, a ka moe a tana tama, a ana, ka, ka moe rātou i a rātou. Ka puta mai ko Ngāti Whāita, a ka puta mai hoki, ka, ka moe hoki i roto o Ngāti Manepoto, a me Takihiku, ko Takihiku te, te pōtiki. Ko Hoturoa te whare e tū nei. Ā, koinei, koinei ngā marae matua o te kapa. Ko Whare, ko Hotiro kei te take o Wharepūhunga e tua ana, ko Takihiku tana mokopuna, ā, kāre tawhiti atu i a ia. Nā, koinā nā wāhi e tino prakatihi ana mātou, kei reira te mauri o tō mātou kapa. Ā, nō reira koira. A Takihiku, e ai ki ō mātou kōrero, a, koinei te tamaiti, koinei te pōtiki whakahirahira a Raukawa, koinei te tino a Raukawa. Nā, nōna e pēpē ana, ka āta whāngaihia a Takihiku e tana pāpā ki te hiku tonu o te tuna. E kore nōna e pai te ngote i te ū noiho o tana whaea. Nē? Kāre mākona. Ā, nō reira, a koutou, nā, whangawhangaihia tō tamāhine ki te hiku o te tuna, kia pakari ai. Ka rere te kōrero, Ko nā uri o Takihiku, ko te hiku o Raukawa. Āhua whakaiihi tērā kōrero. Ā, hoi anō. Ā, nō reira, ko mātau anō tērā, ko Ngāti Takihiku, nā te nuinga o nā kārangarangatanga hapū o Ngāti Raukawa, ka heke mai a Takihiku. Hoi anō te mutunga iho i moe katoa ā rātou tamariki i a rātou anō. Nō reira, koina te tātai, koina te ingoa o Mōtai. Ā, he kōrero nui ēnei, ā, engari tēnā kia, kia hoatu ētahi kōrero noa iho. Ko te kōrero tuatahi, nā. Ka reo i hoatu tohu tō, engari ko pare, nā pare kā rau. Ka mate ana tu ngāne, a Whakapau Tangaroa rāua ko Kāhui Tangaroa. Ko ngā tamariki ēnei a Kino Haku te tuahine o Maniapoto rāua ko Tuirirangi. I te haere rāua rātou ko Tangaroa Kino ki te ngaki i te mate o tētahi o rātou anō. Kāri, kāri i ea. Ka mate a Whakapau Tangaroa rāua ko Kāhui Tangaroa, nā, ka mehetia ki te umu, ka tunu a Nā Tūpāpaku, te, ka huakina mai te umu rā, e mata tonu ana Nā Tūpāpaku. Ka rere te kōrero a te iwi, ā, he tohu tēnei, mā wai ō kōrua mate e takitaki? Nā, ka rere te kōrero a Parekārau i moe i roto i te iwi nā rātou ana tungāne i patu. Ka rere tana kōrero, He iti nā Mōtai tangata rau, he uri tama wahine. Tēnā kei te rāwhiti e taka ana, māna e takahi te one i Hākerekere. Ko Hākerekere, kei te kotikoti hono o Tainui me Taranaki. Nā, ka rere tēnā kōrero, Nā! Ka tae te rongo ki a Kapumanawhiti rā o Kohai Tapunui. Nā, he tupune nei nō roto o Ngāti Raukawa. Nā, e noho ana rāua hei karanga teina mō te tokorua rā i patua. Ka haere rāua ki te ngaki i te mate, engari a Haitapunui ka hoki he tapu rawa nōna, ka hē katoa te taua. Ka tau tana atārangi ki runga i te kai me whiu te kai. He pērā rawa tana tapu. Ka tau ana tapuwae ki hea rā, ā, ka tapu tērā wāhi, ka tapu tērā wāhi. Ka mea Kapumanawhiti, E hoa, me hoki koe ki te kai. Kua hē tēnei haerenga o tēnei taua o a tāua, me hoki koe ki, ki, ki Kakepuku. Ka mea a Kāpai, Ka hoki a Haitapunui. Ka rere te kōrero i reira i Mōkau, he whatinga ope a Mōkau. Nāe, e ai ki a mātou he kōrero tēnā, mō tētahi tokorua, mō tētahi rōpū nei, ka wehe i runga i te whakatau, he painga ka puta. Nō reira ka hoki mai, ka haere a Kapumanawhiti. I te mea ko Haitapunui te ariki, ka mea Kapumanawhiti, Ana māu te nuinga o te taua, māku tētahi wāhanga tokoiti noa iho o te taua. Ka haere tonu ai ki te patu i te iwi nei. Ka haere tonu a Kapumanawhiti Ā, ka mutu, kua rongo ia i ngā kōrero a tana tuahine, a Parekārau ki a ia. Ā, e rere ana nei. Ka tae ia ki te pā i Hākerekere, koinā te ingoa. Kei reira te hoariri e mahi nei i ā rātou mahi, e pōkeka atu ana, e whakaparahako atu ana. Ka karanga iho tētahi, E kī, e kī! He iti tō ngohi, ka pau kē koe. Nē? He iti tō ngohi, ka pau kē koe. Nā, ko te ngohi, he kupu anō mō te taua, mō te whakaariki. Ka titiro ake a Kapumanawa-Whiti ko tana whakahoki ko tēnei, He iti nā Mōtai, e haere atu ana, e hākerekere. Nā, kei pōhēhē koutou i. Nō Tīmoti, nō Waretau nā mahi karewa i te reo. He karewa ō tātou tūpuna. Anei te kupu raweke a Kapumanawa-Whiti i te tūwāhi ka hurihia e ia hei, ā, hei tū mahi, nā, hei kupu raweke. Nē, ko te hākerekere he kupu anō mō te mātinitini, tūamanomano, kāore ā-rikarika, ērā kupu katoa. Ko tā me mea ana, ko taku kotahi, he rite ki te kotahi rau o koutou. Nē? He rite ki te kotahi rau o koutou. Te mutunga iho, ā, i rutua, katoatia, ā, ō rātou hoariri, ka riro i a rātou te pā, ka horo te pā, nā, ka kai, ka hoki ki te kāinga. Ā, koinei anō, ka noho ko tērā Hei whakatauākī, hei pepeha rānei mā mātou mā tō mātou kapa. I taku kōrerotanga atu, i taku hiahia ki aku kaumātua, ā, koinei te kōrero mō te kapa. Ka mēnā kau mātou, ū, ui, āhua whakahīhī tērā kōrero. Ū, he riri tērā kōrero. He mate i roto i tērā kōrero, he putu tangata tērā kōrero. Ka mea tau, taihoa, taihoa. Tēnā kia rawekehia au te kōrero nei, kia whakahāngaihia e au te kōrero ki nāianei, Na, he iti ngā mōtai e haere atu ana e Hākerekere. Ka haere mātou ki te marae, ki te, ā, waruwaru rīwai, te peha rīwai. Ko taku kotahi e rite ki nā kaimahi kotahi rau o tērā atu marae. Ka hari au i nā kai haka, ki te mahi i nā mahi, ki te koroneihana, ki whea rānei, nā, me mahi mātou, anō nei, kotahi rau tāngata, kō atu mātou. Ahakoa tokorima noa iho mātou, tokorua noa iho mā, māua, ka whakaae, nā, kau mātua i reira, ka pai e tana, ka pai tēnā kōrero. Nō reira, e noho tonu ana tērā hei pēpeha mā mātou, mō mātou. Nē? Ā, nā koinei noa, he tauira, ā, i roto i ngā, i, i ngā waiata e whia nei a Mōtai, nā kōrero mō Mōtai, ka rere te kōrero a ngā tokowaru i ngā whawhai ki a Ngāti Mahuta, ki a Ngāti Māhanga i Taupiri, ā, i roto anō i te pōkeka Rongonui nei i roto o Ngāti Raukawa. Ka tauri, ka tauri, ka ngātōro i te heru a ka ngātōro. He pū tata ka mai runga tāu tārio. Ka hura te kura rongo tā ka whiu, ka maroke te puhi, o Motai tangata rāu e hape. Nō reira, kei roto. Tērā kōrero mō Mōtai, te puhi o Mōtai i nā waiata a ō tātou mātua tūpuna. Hei, hei, kua paku heke te wēnawena. Me aro au ki te wā i āhua raru mātou i te matatini. Me titiro au ki te, ki te wati. Nō reira, koinā nā, koinā nā kōrero. Mai, mai, mai te tīmatanga o te kapa, ka takoto tēnei hei kupu tūāpapa, hei arataki i a mātou. Koinei tā mātou koromakinga, kia raukawa te tū, kia Māori te tū. Hei pou, hei kauwaka mō ngā taonga tuku iho, mō ngā tikanga me te reo o te iwi kua ngaro ki te pō. Koinei tā mātou. Nō reira, i au ka tito, ka hoki aku whakaaro ki tēnei. Mehemea e kotiti ana au, nē, mehemea e haere pēnei ana te motu ā-tito nei, ka haere kē mātou ahau nei ki korā. Nē. Koinei anō tētahi āhuatanga i roto i a mātou, e kī nei koinei tō mātou tuakiritanga. Ka mahi mātou i ētahi mahi, kāre pea e mahia e ētahi atu. Engari me waea rawa, me mōhio rawa ki ngā mahi haka e āta mōhio ai, e mārama ai he aha ērā mea tātaki muri pea ki ētahi, engari nui ki a mātou, e rerekē ai mātou i ētahi atu. Engari ka tīmata i te kaitito. Ko au te kaitito, ko au te kaitātaki, ko au te kaiwhakahau, nē, nā, ko taku tuarā, ko tēnei wahine. Me kore ake ia. Hei whakarongo ki aku amuamu, hei whakatika i a au. Tika, anā, ka aroha kē.
Hei kowhete i a au, hei whakapiki hoki i taku wairua, i ōna wā me pērā. Hei whakapiki hoki i tētahi atu mea. Aha tērā?
Māku anō i ētahi atu wā. Ā, hoi anō, ka noho tēnei hei, ā, koinei tō te koromakinga, nē, o te kapa. Ā, mehemea e kotiti ana, ā, kua mōhio kē koe, mehemea tangata kapa haka koe, koinei tāku ki ngā kapa hou, he tamariki tonu mātou. Kare matau e rite ki nga kapa, kapa haka kua roa no atu e haka ana. No reira, noku ka timata i te kapa nei, i ata whakatuapapa au i etahi ahuatanga kia tu, kia tu ai te kapa, kia tu tanekaha ai te kapa, kia kaua e noho ko te whakataetae hei take, hei kaupapa matua ranei mo to matou kapa haka. Mehemea ka whera Taka, taka te wa, ka mate to kapa, ka hau kore to kapa. Ne? No reira, a, i au e whakakaitoa ana i muri i te, te matatini, ne, i te hapanga oku, o matou i te wa, ka ki na me i roto i to matou kapa, na mea, kua whakangungua ki enei korero, mai, mai tona timatanga ahua, tokorima, tokoono pea na OGs i roto i te kapa. Ka mea ki au, I haere Raukawa mai, ka hoki Raukawa atu. Na, ka paku māuru taku ngākau i tērā. Na, i te tīmatanga o te kapa, i āta whakaritehia ētahi mātāpono e kīia nei koinei ngā tai e whā o Mōtai Tangata Rau. Ngā tai e whā. Kei roto katoa i ērā tai e kī nei nā mātāpono e kōrero nei au i tō mātou tohu. I tō mātou tohu, koinā te, koinā te takenga mai o tō mātou tohu. Ehara i tēnei ko te wānanga kē tēnei. Engari kei roto i taku ngākau. Nā, ko ēnā tai, ā, kei roto i tō mātou tohu. Nō te tuatahi, tai whakahui. Tai whakahui. Whakahuihui i te tangata. Kia hui, kia hui, huia mai te tangata. Huia mai te tangata, huia mai ana taonga, whakahuihuitia ā, ngā kōrero o mua, nā whakapapa, ā, kawea katoa mai ki roto o Mōtai Tangata Rau. Koinā te mea tuatahi, nā ko te whaka, ko te whanaungatanga tērā, mērā, mērā atu āhuatanga, Nā, ko te whakahono anō i a tātou ki ētahi o nā taonga kua roa e ngaro ana, nē? Nō reira, ko tai whakahui tērā. Nā, e kite ana koutou, ā, ko ētahi o nā hui i roto i nā tau nei, ko te whakatuwheratanga o te whare o, o, ā, Mangatoatoa tērā, ko te kerēme, te whakataunga a tō mātou kerēme. Ka hari au i te kapa ki nā kaupapa ā-iwi a te motu. Ka tae mai ana he kanohi hou ki tō mātou kapa, ka kī atu au, anei nā mātāpono, anei nā tikanga o tēnei kapa. Nei, nei, nei, nei. Ka noho mātāmuri kē te whakataetae, ka kī au, Meme, kei konei koe mō te whakataetae? Noa iho, ara te kuaha. Nei. Koe no ka noho, ka noho mai, a, ka kite mai ratou. No reira koina, tai whakahui, tai whakaoho, i au etahi atu i pikiti engari, ahua pai tenei. A, ko te whakaoho, a, ina taonga tuku iho, ko te whakaoho ina korero taketake, Ko te whakaoho i ngā tikanga haka nei, tuku iho nei, marae nei, e ngaro haere ana, kua ngaro noa atu pea. Ko te whakaoho i te mauri o te haka i roto i te tangata. I runga i taku kōrero, he nui te hunga e haramai ana, ehara i te tangata haka. Te whakaoho i ngā waiata, te whakaoho i ngā haka. Nō reira, ia tū, ia terenga o, o tō mātou kapa, hāunga te mōteete, he māmā te mōteete ki au nei. Māmā te kī, ao, mā te mahi mōteetea e, e oho ai nā Taumuamua, māmā tērā e homa. Kāo, me, me kimi koe i ētahi āhuatanga hei whakaatu atu ki runga i te papa haka. Nē? Nā. E kite ana koutou i te kōkōwai, he whakapapa tō nā mea katoa. Kāre mātai e mau mō te mea noa iho. Ka kīa ki ētahi, What's that i runga i tō kanohi? Oh, it's a red paint. Hea tērā? Oh, a black paint. Hea te, hea te whakapapa o tērā? Uaua. I kite mātou i, i a Ruātoki e mahi ana i te. Nā, ko te kōkōwai ki a mātou, nō roto i ngā pakanga a Wairangi ki a Parehauraki. He tohu tērā ki te tāne kia kaua e patu wahine. Kia tiakina te wahine. Nō reira, ia wā ka panipani a mātou ki te kōkōwai, whakamahara tērā i a mātou ngā tāne. Ko tā mātou mahi he tiaki i a mātou wāhine. Ā, nō reira, koinā anō, nā, ka kite koutou, he nui tērā horopaki te whakaoho, ehara i te mea ko nā Mai Haka anake. Tētehi tū ā mātou i Tainui, i mehi e mātou te poaka ki runga i te papa haka. Nā, ka werohia au ki taku hoari. Ka riri mai a Mamae Tākarei, ka mē ki au, E tama, i tatawai e hia au he SPCA ki tau i a koe e wero ana i te poaka. He aha te tikanga o tērā? Nā, i whakaora mātou i te hari kai, nei te haka hari kai. Engari, i hākari kētia e mātou ki te kupu te kāwanatanga, i te korenga o te kāwanatanga e hou mai Hirini Ki te whakatū i te rā whakamaharatanga ki runga o ō rākau. Nā, tino tata tērā kaupapa ki tōku ngākau, otirā ki ō mātau ngākau. Nā, ka kite koutou, he mana nui tō tātau tōnā kapa ki te rāwekeweke i ngā whakaaro o ētehi. Hāunga nā mahi tito, engari ko te mehemea e whakapono ana koe ki tētahi mea i roto i tō kapa, e waiata ana ētehi mō te Mō te mate huango, mō te mate huka, mō te patu wahine, mō te kōrero i te reo, kia rere te te reo, he ataahua te reo, kōrerotia te reo, makere mai ana, ha, kua huri ki te reo Pākehā. Nē. Nā, ko tētahi o ā mātou kaupapa, ko nā riri whenua. Nā, e whakapono ana au, nā ō mātou mahi, me ngā mahi, A tō tātou kura i Ōtorohanga, nā rātou te pētihana me ngā riri whenua, ngā iwi i whakamahara i ō rātou riri whenua, tae noa ki tā tātou pukapuka kātahi anō ka puta kua horapa haere nā kōrero. Nō reira, he tohu tērā o te mana o te kapa haka ki te whakaako i te tangata, ā, kia neke ana whakaaro ki kō atu, i te wāhi e noho, e noho nei ana whakaaro. Nō reira, ko te tai whakaoho tērā. Kai te mea i tēnei ara. Tai whakaako. Ā, ko te whakaahua i tēneki taha, ko Rangiātea, ko te pā tonu o Tūrongo, ā, i te, i te terenga ka mahue ake nei, i āta piki mātou ki rongo o Rangiātea. Whāiaka, tae mai a, ka hari au i a Rangi Mātāmua ki reira, Kia kite ai ia, e ai ki a mātou te Whare Kōkōrangi o Tūrongo. I tēnei tau, i tēnei Matariki, ka hahua mai te umu kohukohu whetū ki runga o Rangiātea. Ā, nō reira, ehara i te mea e aro ana mātou ki te haka noa iho. He nui ngā āhuatanga o te ako i roto i, mā roto mai i te haka, nē? Ko tā, ko tā, Mōtai he whakakotahi i te iwi, nē, i roto i te kāhui kia waimarie rātou te haere, te ako i ēnei āhuatanga. Ā, nō reira, ka haere mātou ki ngā tūtohu whenua, nō mātou i Kahungunu, ko wai o Kahungunu i konei? I haere mātou ki te pā o Māhinaarangi, ka wero au i a Kahungunu, he kore nō Kahungunu e tiaki Ia i te, i te marae o Mahinaarangi. Nē. Ā, he mea nui tērā te whakaako, nā, ko te tai whakaako tērā. Nā, ka ako ō mātou mema ki te mahi harakeke, ērā āhuatanga. Kia whānui tā, tā tātou, tā mātou titiro me tō mātou mōhio ki te kapa haka. Nō whea tō pīpī? Oh, i hoko i Te Arawa. Kao, me mahi koe i tētehi. Me heke ō werawera, kia aroha ai koe ki tō piupiu. Kia mōhio ai koe ki ngā mahi a ō kuia, a ō tūpuna. Kia kore ai koe e hoko noa iho i tō piupiu, engari kia heke ai te werawera. Nē. Ā, nō reira, ko tērā āhuatanga me pono au i Tiki nei au mai i o tatou hoa, o tatou whanaunga o Hawaii. Ko nga hula halau o reira, me mohio ratou ki te mahi i o ratou kakahu. Me mohio ratou ki nga tikanga o ratou kakahu, nga puti, aha atu, aha atu. Ā, nō reira, koinā tētahi āhuatanga. Kei te ahu tonu tērā āhuatanga, karaeki kua perfect mātou. Ko ētahi ka haere tonu ki Te Arawa ki te hoko i ō rātou pipi. Ā, engari mā te aha, nē? Nō reira, he nui te, te whakaako. Ka mutu, i roto i te kapa haka, ka noho mā tēnā, tēnā e whakaako, mā tēnā, tēnā e whakaako. Kia kōrero au mō te reo, ka tino kōrero au mō tērā. Hoi anō, ko te taiwhakaako tērā. Ana ko te, ai. Ana ko te me tuawhā ko te tai whakaputa. Huihui katoa mai ērā tai e toru, i mua o tēnei, nā, mā ngā mahi i runga i te marae, me ngā mahi i runga i te papa haka, me ngā mahi ā-iwi e puta ai ērā mea katoa. E puta ai a wana, a wehi, me a ihi, aha atu aha atu, mā roto mai i ngā mahi haka. Ā, nō reira, koinā ngā tai e whā ā, o Mōtai ā, Tangatarau. Nā! He aha te tū a Raukawa? I tētehi ā, hui ā, a ngā kapa o Tainui, ka tohe mai tētahi ki au, kāore i tika tā mātou tū. o ngā kaiwhakawā nō te iwi o te Inga. Ka mea ki a mātou, ā, ehara tērā i te tū a Waikato. Ka meatia ki a ia, e whaea, ehara mātou i a Waikato. Ehara mātou i a Waikato, ko Raukawa kē mātou. Hoi anō, ka hoki au ki te kāinga ka whakaaro, hmm, he aha te tū a Raukawa? Nā, āhua māmā noa iho kia rite te kī, ā, anei te tū, ā. Ki au nei, kāre tino rerekē ngā tū ā-iwi, ki au nei. Nē. Ko te tū pea a Te Tai Rāwhiti tētahi o ngā tū e mārama ana te kite, e māmā nei te kite, te kī, ā, ko Te Tai Rāwhiti tērā, ko Ngāti Porou, ko Te Whānau a Punui, nē, ka raumō te tū o te iwi o Tīmoti o Kahungunu. Ā, i riro a Ari.
Koe anō. Ā, ā konei pea ko Tūhoe āhua pēnei, nē? Nā, ka mema ētahi o te ara, tahi te waewae ki muri, nē? Kātahi ka mea, ngā kawa kei te hē tērā. Nā, ka noho ia, ka whakaae, he aha te tū a Raukawa? Nā, ka mea te rangahau i te tū, ka titiro au ki ngā whakaahua o mua, ka whakahaere, Ah! Whakaaro Pākehā tērā. Ka noho au ka whakaaro. Nā, kei ngā kōrero tuku iho a Ngāti Raukawa tā mātou tū. Kei ngā titonga o tua whakarere te tauira. Nō reira, ka tirohia au, nā, he aha, Ngā waiarotanga pea, ngā whanoketanga hoki o ō mātou tūpuna i roto i ngā titonga. Me, ka whakaaro ahau ki a Mahinārangi. Me, wahine tapu tikitike, tapu rawa. Me, tapairu tērā wahine. Nā, ka whakatū au i aku wāhine o te kapa, ka mea, me rite koutou ki a Mahinārangi. Me, me ko Mahinārangi koutou? He aha tā koutou e tū? Oh, pēnei, he aha ai? He tapairu ia. Ka pai whakatapairu ia koutou. Kaua i te papa haka noa iho, i nga wa katoa. Ooh. I reira ka uaua. Ne? A Turongo. Ne? E ai ki nga korero, tangata kaha ki te mahi, tangata kaha ki te whakatu whare. He ringa raupa. Ehara ēnei ringa i te ringa rākau. Engari he tangata kaha ki te manaaki. Nē? Nō reira, kei ō mātou tūpuna, me kī, kei ō tātou tūpuna te tauira. Kei ō mātou whakapapa me ōna kōrero katoa. Nē? Tirohia ana a Tātai. Nā, mā mātou ō mātou tūpuna hei whakakōrero, Mā mātou ō mātou whenua e whakakōrero. Kei ngā tūpuna ētahi kōrero, kei ngā whenua anō hoki ētahi kōrero. Ka waiho tērā hei whakaaro mā koutou. Nē? Engari te mutunga iho, mā mātou ō mātou wāhi e hari, ki runga i te papa haka, ki whea rānei, mā roto mai i ā mātou mahi. Ki au, ki ōku nei whakaaro, Kei roto tā mātou tū me tō mātou tuakiritanga i ērā mea katoa. Nei. Ana kei hea kare mātou, kare ō mātou wāhine e mau hurumanu, ka mau raukawa mātou. Nei. Nō reira ia te tū ka hoki au ki Hoturoa, Ā, kei reira te raukawa, te rākau raukawa e tupu ana, nā, ki te kawhaki haere i ngā rau mō ngā wāhine, nē, he hinu raukawa tō mātou, ka panipanihia, kia rongo mātou i te kakara o te raukawa, kia whakapono mātou, ānō nei ko raukawa tupuna mātou. Nē. Pai hoki tērā panipani mō ētahi atu mahi. Ā, i ēnei tau nei, i āta kī māua ki a māua, me pono au, nō taku hua kē te whakaaro. Kua rima tau ināianei mātou e kōrero, kōrero ana i te Mao, te reo Māori anake. E kī nei, e, me po, māua ngā kaiako, nē, me tā māua whakakipakipa i te kapa ki te kōrero Māori. Anei e whai nei i te tauira Tīmoti, taku mōhio, ko Te Whare Wānanga o Waikato noiho te kapa i roto i ngā tau i kōrero Māori. Na, ka noho māua, ka whakaaro i ngā mahi a Tīmoti, ka, ka mea taku huaki ai, Ah, e kī nei koe me tū, me Māori te tū? Ko te Māori o te tū kei roto i te reo. Nō reira, me mutu tā tāua kōrero Pākehā. Na, ahakoa taku kaha ki te kōrero Māori, me taku whakapono ki te reo Māori, i rongo au i ngā uauatanga ki te kōrero Māori ki tō mātou kapa. Ahakoa, Ko tōna 90 ōrau he kōrero Māori i roto i tō mātou kapa, uaua tonu. I te mea ka kōrero Māori atu au, ka kī mai ngā mea kōrero Māori ki au, Tēnā whakamāoritia tō kōrero. Nē, ko ētahi. Kua mate au te kimi ētahi rautaki e mārama ai te katoa, e rata mai ai rānei ngā mea kāre he reo, kāre ō rātou reo. Nō reira ka whakanonoho au i ērā, ka whakahoahoa au i te hunga reo kore ki te hunga reo Māori, ka noho tuakana teina. Nā, i te tīmata noa te terenga, ā, pai tonu. Ā, ka noho, ka noho, ka tae ki ngā noho tuarima, tuaono, Ā, kua hōhā haere te hunga kōrero Māori ki te, ki te nakunaku, ki te morimori i ērā. Nō reira, he rite tonu tā māua whakapoapoa, kipakipa, whakatenatena, ērā kupu katoa, ā, i te hunga kōrero Māori i waenganui i a mātou. Nē? Mai, mai muri ki mua. Nē, mai muri ki mua. Ā, nō reira, koinā tētahi me nui, koinei, koinei taku wero ki ngā kapa o te motu. Ā, e kī nei tātou i roto i ā tātou waiata mō, e kōrero nei mō ngā taonga tuku iho aha atu te reo, ā, e kōrero ana tātou kia Māori te tū, kia Taea te tū, aha atu. Nā, makere mai ana i te papa haka, kua huri anō tātou ki te kōrero Pākehā. Nē? Koina taku wero ki te, ki te, ki te ao haka, ki a tātou anō. I roto i ēnei tau e whā, e rima rānei, ā, kōrero tino kūmara tēnei engari, ko Tainui te rohe Nāna i noho hei pokowhiwhi kaha kia uru ai te reo ki roto i te wāhanga mātāmua o ngā mahi māka i Te Matatini. Nē? Nā, ka noho, ka noho, ka noho a Tainui rāua ko Mātaatua. Nē? Engari nā Tainui te pepa i whakatakoto, nā Tainui i kōkiri. Tētahi tau ka rimana Engari rua matatini ka mahue eke nei, ka mana te reo i roto i te wāhanga mātāmua. He mea nui tērā. I tīmata te matatini i te tau whitu tekau mā rua. Nō te whitu tekau mā rua i tīmata ngā mahi nei, i kōrerotia, i wānangatia, mehemea ka puta he painga. I reira hoki ngā rangatira, ko te nuinga hou. Hoi anō. He aha rātou i kore ai e whakauru i te reo? I tērā wā. Ākonei pea, he nui ake te hunga kōrero Māori i tērā wā. I mahara rānei, i pōhēhē rānei rātou i tērā wā, ka whai mana te reo i roto i ngā maihaka aua. Ā, nō roto, nō reira, nō, i, i ēnei tau e whā ka mahue ake nei, i āta akiaki a Mōtaetanga o Tarau, a Tainui, kia uru te reo ki roto i te wāhanga mātāmua. Nā, kua mana ināianei. Umm. Nō reira, e, e, ka reo e kī kua rāuru, engari, e āhua mākona ana i nā mahi kua oti i a mātou. Kare anō kia uru ki te te tokoiwa, kare anō kia ma, kia wini, nē, i te, i te whakataetae-a-motu. Engari, arā anō ētahi kaupapa nui ki ōku nei whakaaro, nui kē atu i tēnā o tērā ao kua oti i a mātou. Ko te whakamanatanga o ngā riri, o tētahi rā whakamahara i ngā riri whenua tētahi, nā, ko te reo tētahi. Tāpiri mai ana a ko nā hua i roto i ngā tau, ā, ki nā tini kaihaka me ngā tamariki, kua, kua hau mai ki roto i, i te kapa o Mōtai Tangatarau. Nō reira, ā, āe, he mahi nui tērā te kōrero Māori a ēnā prakati. Ā, te ū ki te reo, ahakoa taku ū ki te reo, hei reira, hei reira, kua hihiau ētahi wā te, te huri. ki te reo Pākehā. Nē? Engari kua kite au tērā ētehi kaihaka i roto i ngā tau e toru, nā tā māua ū ki te reo, kua huri ērā ki te ako i te reo, nā, kua tīmata ērā ki te kōrero i te reo. Nē? Nō reira, nā Mōtai rātou i whaka, whakatenatena ki te ako i te reo, ki te kōrero i te reo. Ā, koinei te, te tino. I tōna wā rā, i Maharau, me tīmata tētahi kapa tamariki e taea e au nā kōrero te whakatō ki roto i ngā, i te hunga tamariki, ka me te te aku tino hoa, a Doug, Ruki, ka noho mā, ka me, Kao, whakatūngia he kapa pakeke, ka haere nā, ka haria nā Pepe. Nā, mōhio tātou nei, tere ake nā pēpē ngā tamariki ki te ako i ngā kupu, ā, ana, e kite ana tētahi whakaahua, ko te tokorua rā, ā, e rima ko aua he kōhungahunga. Nā, ka haere te wā, nā, kua, kua tū mai rāua hei kaihaka i roto i te kapa. Ka riro mā, mā rāua ngā kōrero, me kī mā tērā whakatupuranga. Hei ōna wā, nui taku wareware ki tāku i hoatu ai ki te kapa. Ka tae mātou ki ētahi wāhi, ki ai koinei te tohu e whai hua ana tēnei mahi. Ka tae mātou ki ētahi wāhi, ka rongo au i ētahi e kōrero ana. Ka huri atu, Heki, nā wai tērā kōrero ki a tēnā? Nā au, Uncle. Oh, nē? Āe, nāu i kōrero. Oh, kei roto i tā mātou poi. Oh, kei roto i te haka. Nē. Koina te āpōpō o ngā mahi haka, o ngā mahi kau ko ngā mahi haka, ko ngā mahi a Mōtai Tangatarau. Nō reira. Ā, me me kare anō koutou kia whai kapa. Ā, ki te hihi tahi te wehi i Whāngarā. Ā, kare Hemi e hae, e hoki ki tana taha Maniapoto. Ā, koinā anō tētahi me piringa i te kōrero i roto i ngā tau nei, i huri ō mātou whakaaro pēhea tētahi rautaki ki te whakatairanga i te kapa. Nē. Nā, ko te, ko te pāho pori tētahi. Ko te whakamahi i te pāho pori, Ā, ki te whakatairanga i te kapa, ki te whakaminamina i ētahi kia haramai ki te kapa, nē, ko ērā āhuatanga katoa. Ā, kia hāngai i mātou ki ngā āhuatanga o te ao hou. Hāunga, arā tonu ngā wā, ka tuku au i ngā kōrero kāre he pepa, ka whakaako waiata au kāre he pepa, nē, ahakoa te rorirori o tērā mahi, te roa hoki o tērā mahi. Engari kia, kia rongo ai te kapa i. i te, i te, i te koi, i te, i te tohunga o ō tātou tūpuna ki te ako i ērā mahi, ērā wā. Kāre he, kāre he powerpoint he ā, nē? Ā, nō reira, koinā tāku e hoa mā, ā, e mihi ana au, ā, i tēnei tono ki a au, me tēnei kaupapa. Me pono au, I au e whakarite ana i tēnei whakaaturanga me taku kauwhau, i tuhi au ētahi kareo i aro ki aku tuhituhi. I pupū te aroha i roto i au, nā, i whakahāngai anō i taku titiro. Ahakoa rā, ka hokihoki tonu au, i au e titiro ana ki ngā whakaahua e whakarārangi ana i ngā kōrero, ā, ka pupū te aroha ki ngā kare ā-roto, ā, ka uru mai hoki te ihi ki te wepu i te kapa Ā tērā wikene, ka hoki mātou ki te whakatihi. Nō reira e mihi ana au ki a koutou i ō koutou taringa, ā, ā, mehemea he pātai ā koutou, pātai mai, mehemea ka mātua i tēnā, oi, ka mātua i tēnā. Kia ora koutou.